זאג מיר אין איין מינוט דריי מינע זאכן וואס דו האסט געזען דא וואס דו האלטסט אז איך נישט איך איך כאפ אליין נישט דא פון איך וואוין דא סאו פאר דעם לאז מאכן א אינטראדאקשן דו ביסט דא אנגעקומען אזוי ווען איז געווען א קוים דינסטאג פאר שבת הגדול סאו טעל מי וואס סאו די ערשטע זאך וואס איך וויל זאגן איז אז איך בין געקומען דא צו אריזאנע ספעסיפיקלי קאסא גראנדע איך האב געוואלט זען צו א חסידישע משפחה אזוי ווי מיך קען קומען צו אריזאנע קאסא גראנדע אן ברענגען גארנישט פון ניו יארק און נישט נאר סתם א וואך אדער שבת וואס אקעי מ'געט זיך א עצה.

סאו וואס איז מיט די גאנצע משפחה? דאס איז געווען די טשעלענדזש איך זאל לייגן פוטעדזש פון די גאנצע באט ניין אמת'דיג מען האט ס'איז דא בוטשער סטאר דא מען האט געמאכט א ארדער פאר דעם מען איז דורכגעגאנגען פונקטליך וואס וואס מען גייט האבן פאר די צוויי וואכן עסן יעדע סאפער מען האט אריינגעשיקט א וואטסעפפ צו נטע ער האט עס דעליווערט די טאג וואס איך בין געקומען. די גראסערי האט ברוך השם נאך פול ליין, מען האט מאוסטלי אלעס געקענט טרעפן, די איינציגסטע זאך וואס מען האט געזוכט מרור, איי געס די עולם דארף נישט קיין מרור דא, אדער די לאקעלס וואס וואוינען דא, די אידן האבן אויסגעכאפט אלע מרור פון די לאקעל סטארס דא. אבער א טאג פאר א ערב יום טוב איז אנגעקומען מרור דא אין א לאקעל סטאר. איך האב גראדע געטראפן אין פיניקס.
יא זייער גוט.
גאוו.
ס'איז די מאוסט שארפסטע מרור וואס כ'האב נאר געהאט עווער אין די לעצטע צוואַנציק יאר.
איי געס ווי דו ביסט געווען איז עס געווען פרישער. אין פיניקס וואוינען אסאך מער אידן, און זיי האבן געזען ס'גייט אויס האבן זיי אריינגעברענגט סאו דו איז געהאט די פרישע איי געס סאו. סאו מ'האט סורווייווט פאר צוויי וואכן דא אין קאסא גראנדע, געגעסן געהעריג פול פלעדזש כשר. סאו די עקספיריענס פון די מענטשן פון דיין משפחה וואס איז נישט צוגעוואוינט צו דעם, וואלטן זיי גענומען נאך אזא דזשערני? נישט דווקא דו, זיי וואלטן גענומען אזא דזשערני אדער דו ס'איז.

רויע פלייש וואס מען געגרילט. עמעזינג!
זאג מיר א שאק, זאג מיר א זאך וואס איז געווען סורפרייזינג, פאזעטיוו, נעגעטיוו, וואס האט נישט געקאנט נישט עקספעקטן.
ס'איז געווען זייער אינטערסאנטע זאך וואס א קאנצערט וואס כ'האב נאך קיינמאל נישט גענומען ערגעץ נישט דא שבת שיעור, ס'איז א וואכן שיעור, נישט קיין כאפן, שבת שיעור האט עפעס מער פיטשערס וואס די וואכן האט נישט, ביז דו האסט מיך מסביר געווען אז ס'איז דא א רעזידענשעל עריע באט מען דאווענט דארט אין די וואכן. ס'איז זיין פאן מיט קארס וואס איז נישט געמאכט געווארן. ס'האט גענומען דא א וואך און שיל, א וואך און שיל איז אין די קאמערשעל עריע דאס די געהעריג פארקינג וואס כ'הייב נישט צו טראכטן אין ניו יארק, טאקע די אלע מענטשן וואס וואוינען נעבן די שילס רעדט זיך געפערליך אפ זיי זוכן פארקינג אייביג, דאס איז נעבן די חתונה זאל פון שמחות ווייל ס'נישט דא קיין ס'איז א גאנצע קוגל. דאס ברענגט גראדע ארויס די ראיע קאנסעפט. וועלכע חלק? אז די שול איז נישט ווי מ'וואוינט. ס'איז א קאמערשעל פארקער וואס יעדער קומט זיך צאם, סאו ס'איז דא צפון אמעריקע אהינצופארן, מ'האלט עס נישט אין די רעזידענשעל עריע. ס'איז נישט פארט פון די הו הא. קארעקט.
ווי מ'וואוינט, מ'גייט ארויס, מ'גייט יעצט דאווענען און נאכדעם קומט מען אהיים. פון דא און ווייטער ווי גייסטו? דיין דזשורני קאנטיניוט? האסט געקאווערט יעצט נאך א פלאץ ווי דו ביסט נישט געווען? איך בין שוין געווען אין אריזאנע פאראדעי, איך בין געקומען דא פאר יום טוב מיט מיין משפחה, זיי זענען נאכנישט דא געווען. סאו די אלע פלעצער ווי דו ביסט ארומגעגאנגען פאר דיך נישט געווען קיין חידוש? זאל עס זיין א גאלד ווייזן. די לעצטע מאל כ'בין דא געווען דרײַ יאר צוריק, עקשעלי ס'ווערט יעצט דרײַ יאר טו דעיט, באט דעמאלטס איז נישט געווען קיין איבער יאר סאיז געווען צווישן פורים און פסח, ממש נאך פורים, בין איך געגאנגען צו גרענד קעניען ארויף הייקן, ארויף הייקן איין טאג, דעמאלטס איז מוהרא ן סטאק איבער נאכט און געשלאפן דארטן, און יעצט מיין ערשטע ווידעא וואס כ'האב ארויס געגעבן אויף יוטוב, דעמאלטס האט זיך אנגעפאנגען די גאנצע יוטוב קעריער, כ'ווייס נישט ס'איז נישט קיין קעריער באט די דזשערני, סאו. ווייל אונז זעמיר געקומען דא דעמאלטס האבן אונז געהאט געפלאנט אז מ'גייט גיין הייקן, מ'וועט ארויף קומען די זעלבע טאג, און אויפן וועג אהיים גייט מען מאכן סטאפס אויף דיפרענט טאונס, פרעסקאט, סעדאנא, פלעגסטעף, און צו קומען צוריק צו די עירפארט ביינאכט. למעשה זעמיר זיך געבליבן סטאק א גאנצע נאכט וועגן מיך. ווען מ'איז צוריק ארויף געקומען אויסגעמוטשעט, אלע סקרולס פון די באדי איז געווען לוס, נישט געקענט שטיין, ס'איז געווען.

ס'איז זייער שיין, איר זעסט עקשעלי אויף די הייוועי ווייזטו דרײַ טויזנט פֿיר טויזנט ביז דו קומסט צו זיבן טויזנט פוס עלעוועישן, ס'ווערט קעלטער און קעלטער, אזוי ווי דו גייסט די ראוד וואס איך האב געמאכט צווישן אלע טאונס, דו גייסט עקשעלי אראפ פון די מעין אינטערסטעיט, גייסט דורך לאקעל ראודס, די טאונס זענען צווישן בערג און טאל און אזאלכע, און אנצוקומען דארף מען גיין געדרייט ארויס, ס'איז דזשאסט א סיניק וויו דזשאסט פאר דעם אליינס.

יעצט גייט מען אהין דזשאסט פאר די היסטאריקל פלאץ וואס איז דא, מען זעט ס'האט געהאט האטעלס, צוזאמגעפאלן האטעלס, און מען קען עקשעלי זען סעדאנע פון דארט, עס איז לייק אקראס די וועלי, דא איז מיילן מיילן אוועק זעט מען סעדאנע קעניאנס, וואס אנצוקומען דא איז האסטו א דריי פירטל שעה פון גיין סוויטשבעק ווי איך רוף עס, זיג זעג ארויף אראפ, נאכדעם צוריק אראפ, מען קען זען משונה'דיגע וויוס, איט טעיקס עקשעלי א האול דעי אינסטעד אוו פאר אווערס דזשאסט דורכפארן. וויאזוי קומסטו צו די גרענד קעניען? איך סטאפ ביי פלעגסטעף ביי חבד, כ'בין געקומען דארטן פארנאכטס. מ'זאגט ס'איז די שענסטע חבד אין גאנץ אמעריקא. זיי רופן זיך די קאושער קעניען. אקעי, די ריזען פארוואס ס'איז מעגליך די שענסטע איז ווייל די איינער פון די אונערס פון האום דיפאו איז א איד. אוי איך האב געהערט פון דעם.
יא. זיין מאמע האט א הויז אין פלעגסטעף, איז געווארן גוט מיט די חבד, און מ'האט מנדב געווען

פרייטאג צופרי בין איך שוין אהיים געקומען, איך האב געזען ממש די וואלקן, עס איז ממש העכער אזוי ווי א געפיל ממש ווי אין די מדבר, די ענן הכבוד האט באגלייט די אידן, עס איז ממש ווי א דאך. לאמיך ענדיגן מיט די איין קוועשאן, ווי מאכסטו די ריסערטש? איך וואוין דא און איך ווייס נישט פון די פלאץ, אזוי ווי מענטשן ווייסן נישט פון די עמפייער סטעיט בילדינג וואס וואוינען אין ניו יארק, באט סיריעסלי אז דו קומסט אהער דא דארפסטו וויסן, ווייל דו ווילסט נישט פארן צען שעה ביז דו קומסט אן צו א פלאץ וואס דו זעסט ס'איז צוגעמאכט, דו דארפסט וויסן וואו איך גיי, וואו איך קום.

א בלאגער, איינער, נישט קיין וולאגער, א בלאגער, איינער האט אפגעשריבן און ער רעדט ספעסיפיקלי פון דעם, די גייסט אין גרענד קעניען זאלסטו עפעס מאכן אין איין טאג, מאך עס אין טו טרי דעיס, און ער שרייבט דיך אכט סטאפס זאלסט מאכן דוירינג אן די וועי, איז דא סטאפס וואס איך האב נישט געמאכט ווייל איך בין נישט אנגעקומען. אקעי לאמיר ענדיגן מיט דעם, אבער קום צוריק צו קאסא גראנדע נאך איין זאך.

דער אזוי פארט אליין. דער אזוי קאסט ביליגער די פערסענטעזש. און טעקניקלי קען מען האבן צוויי גארבידזש קענס אין הויז. סאו מיין מיין ווילע דירה האט נישט געהאט קיין צוויי. סאו פסח אקיומעלעיט מען מער גארבידזש. אדער איך האב נישט געכאפט אפילו קען זיין א גאנץ יאר ווייל א גאנץ יאר אין ניו יארק האב איך גענוג פלאץ נישט קיין חילוק וויפיל גארבידזש איך לייג ס'ווערט צו אויפגעפיקט. כ'האב נישט קיין אנונג וועלכע טאג ווען ווי. טראגט אראפ די גארביטש. דא האב איך געווען איך באדארף זיין קאנטשעס. כ'האב באשטעלט מיין גארביטש אין מיין יארד. און און מאנטאג נאכט, וואס א נאכט פאר מען פיקט עס אויף, דינסטאג און פרייטאג פיקט מען עס אויף, מאנטאג נאכט בין איך געגאנגען צו אלע שכנים, די גוים האבן נישט קיין גארביטש, כ'האב נישט קיין אהנונג פארוואס, זיי עסן נישט, איך ווייס זיי האבן נישט קיין קינדער, סאו איך האב אנגעצוהן ווען קיינער האט נישט געקוקט, האב איך אריינגעפאקט גארביטש.